Eh, il-kommenti li għamel Fader Toledo, fejnu Ġesu Kristu. Maħna eh, għamilna intervista lil Fader David Muscat. Fader David Muscat għalilna li ma jaqbilx eh, ma dokument għamela ċara li mux xogħol il-Knisja u l-kappilani li jarmaw li jaraw li tinżam l-ordni u lanqas mux xogħol il-kazini. Imma hija biss kwistjoni tal-pulizija. Isimgħu ftit x'qalilna. Mela Ħabba l-libsa tiegħi jien il-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet ċivili huma x'inhuma kunsilli, pulizija jew affarijiet oħra, hija delikata ħafna biex jiena nikkoreġi il min naqas u l min dineb jien darba kelli kwistjoni mal-ġirien. U tal-awli. U ġibtilhom il-pulizija, ħarriktom lill-kunsill u hekk. Fl-aħħar għaddiet tiegħi. Tuf minn fetaħ li għajnejja ommi la għażiża. Għalt li jibni dik stajt tagħmilha ma kienx imissek għamilta. Għax int għandek libsa ta' qassis. Ġifieri jien ħaġa li jista' jagħmilha ċittadin normali minħabba l-libsa tiegħi ma nistax nagħmilha. Nittama li dawn il-ġirien qed jisimgħuni illum u nitlobhom maħfra minn hawn. Jiena l-libsa tiegħi ma tippermettilix illi jiena nidher fil-pubbliku li qiegħed nikkoopera iżżejjed mal-awtoritajiet ċivili. Tidħolx fejn ma jasakx. Tippruvax iddaħħal lill-President tal-Gazin jew lis-Segretarju jew lil kappillan xi ħaġa li mhix komputu tagħhom, biex jiġifieri niġi ngħid jiena lill-pulizija kif għandhom iżommu l-ordni. Jekk ħanallem il-futbol Ronaldo, jien kieku tkun spettu. U jiġi tini dan il-dokument, jien neħu għalija, nejdu sma, jien naf għalli ġemson tiktib li jint, laqqas il-president u segretarju tal-gazin tal-banda strettament mandom id-dritt jew id-dmir li jmorru huma fuq min-neża' żaqqu barra, anka fil-marċ li organizzaw huma, aħseb wara għax it-triq pubblika, aħseb wara il-kapillan. Issa minn kiteb id-dokument jgħid li lej mhix qed ngħid hekk jien. Ma xini allura dil kollaborazzjoni di? Xini? Xini? Kappillan assis minħabba l-libsa tiegħu qatt ma għandu jdaħħal lill-pulizija, qatt. Ma trix tidher li qed tirrapporta meta Ġesu ħadulu lil mara midimba, il-Farizej, mara midimba li li għamlet l-esagerazzjonijiet li għadet zaqqa barra fil-marċ. Di. Ġesu x'għamel? X'għamel Ġesu? Ivvinta l-ewwel konfessjonarju. Għax nixteħed fl-art u għata ħażżeż fit-trab. Bata għand Erodi jew għand Pilatu, ikkollabora ma' sindku jew mal-pulizija. l Għabes għalija. Ġesu. U l-kappillan dik l-attitudni jrid kollu. Dan id-dokument ħoloq ħabel biex il-kappillani u s-sindki jitgħalqu bih.
Ok, aħna saqsejna lil Father David. Saqsejna l-Father David. Għannilu għallura ma tara xej ħażin fil-briju esagerat li jkun hemm fil-marċi, ma jara xej ħażin, Father David.
Tixfija ħażin, aħna maħniex pro, aħna maħniex protestanti ta' li li tesprimi il-briju b'modna ta' ta' xfija, aħna ta' xiridna aħna. Funeral, da jridna. Billi mela daw daw mużżazax. Issa dak iż-żazax dik l-età. Mela daw trimes. Daw? Ti tippretendi li żagħżugħ termos? Magħluq? Taka friskun tal-koka li kif tagħmlu hekk jisplodi, hekk vulkan termo ormoni jkun dak, x'dik li tagħri. Ħalli fidej pulizija jikkontrollaw jekk dan il-briju jeċċedi u jgħidlek Alla ħares in-nies li jiġu l-Knisja huma dawk. Dana dana inti bliema jett inti tagħmel dawn il-kummenti mimlijin preġudizzi. Inti inti min inti biex inti tidħol fl-intimu u l-profond tar-ruħ tagħhom biex tiġġudika l-intenzjoni tagħhom. jekk dawk humiex ġenwini jew le. Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx biex ma tkunux ikkundanati għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Mela, eh, Father David qed jgħid illi Father David qed jgħid minuta. Father David qed jgħid illi illi għandha tkun il-pulizija li żomm il-liġi. Però ċertu affajti jsiru fil-festa ma jkollhomx bżonn, ma mhux kontra l-liġi, imma huma kontra l-morali u kontra l-etika. Allura speċi u jaħseb li l-Knisja xorta m'għandha tagħmel xejn, naraw x'qalilna l-aħħar parti. Issa, jiena nifhmu l-punt tiegħu ta' nagħtu każ issir xi ħaġa li hija skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni li ma tistax tipprojbiha. Imma kontra il-Kristjaneżmu, Għax da jistgħu jaqbdew jagħmlu hekk. F'dak il-każ sa nagħmlu. Jien f'dak il-każ ngħidu sarraħ rasek. Għaliex iżjed kemm qed jgħaddi żmien offiża lejn ir-reliġjonijiet qed issir reat. Dena il-kas ta' għawdex dak li hu tal-karnival ta' nadur dik li kienet. Għax offiża lejn ir-reliġjon. Waqqfuhom dawk li libsu ta' Kristu. Issa jiena ma naqbilx ta' illi u jiena kieku kont niġbru ngħidlu inti warning terġax u daqshekk ma la tallagħhom il-qorti. Issa narġa' dak il-punt li qed nagħtu każ jagħmlu xi ħaġa li hija kontra r-reliġjon Nisranija li ġiġa wieġibtu parzjalment. id-dokument jew Dun Anton kieku x'jgħidlek? Nirtira mill-festa li tfisser tħassar ma ma nafx jiena. Nirtira mill-festa. Mela da m'għandux sens laqqas li xken idea da m'għandux li xken idea ta' xini ġustizzja retributtiva hemm prinċipju fundamentali fil-liġi nemo punitur. pro alieno delicto. Qatt m'għandek tikkastiga lil xi ħadd ta' delitt li m'għamil xu. Da ommi li għandha 77 sena. Li sa minn ġuf omma ila tmur tara l-Santa Marija ħirġa mir-rotunda u tinfaqa tibki bil-ferħ. di. Toqgħod titla' mir-razzett, miwwet il-għasel biex tmur il-knisja di. Di i, xtaħti i, għal-burdell li jagħmlu fil-ħodu u li xaħat mill-kurja fettillu jaħseb li dak il-burdell u kontra id-dinjità tal-bniedem fl-interpretazzjoni tiegħu. Di, xtaħti, għax xanda teħeli, bil-Malti ngħidulu mal-ħażin ma jeħilx it-tajjeb. Kif inti Purċissjoni bi statwa għażiża u qaddisa tuża arma biex issawwat, biex tbeżża'. Tix pastorali hi di? Mela tifhem għala dan id-dokument jien ma jogħġobni xejn. U mela niġu ngħidu li hu dokument kuraġġjuż. Dan id-dokument, jekk jiġi attwat, sajbiet lin-nies mill-qassisin. Dak li sa jiġri. Sa joħloq edewwa għal xejn.
Ok, il-kommenti ta' Father Ruder. Jekk joġobkom. Naħseb li nesa vers tal-Vanġelu. Jekk jogħġob ħudu paċenzja. Le, le, issa jiena se nkeċċi lin-nies jekk ma ħallhomx jitkellmu mhux sew. Oh, kompli fadda. Ġesù lil dik il-mara qabeż għaliha u ħafrilha u qallha imma mur u terġax. U aħna ma neħdux l-ebda pass mill-ewwel u mit-tieni. U jekk hawn nies li huma midħla anke tal-każini jafu kemm-il darba anke jiena stess Għedtilhom qed nistenna u nieħu paċenzja nistenna sakemm l-affarijiet intom stess tibdluhom. It-tieni nett, l-awtorità li tieħu azzjoni fit-triq li ma tħallix li jsiru reati hija l-pulizija.